Maňa öz dostlaryňyzy görkeziň, men size geljegiňizi aýdaýyn. Eger-de siz adaty adam bolmak isleseňiz, size işe gitmek, durmuş gurmak, iki-üç sany çaga ösdürmek hem-de bir-iki sany it saklamak gerek. Emma siz ondan uly zada ýetmersiňiz, sebäbi siziň maksadyňyz çäkli. Uly zada ýetmek üçin uly zady maksat edinmeli. Dän Penýa. Ýaşlara maslahat. Eger-de siz million gazanmak isleseňiz, siz million gazanarsyňyz, emma bir ýarym milliony hiç gazanmarsyňyz. Eger-de on ýa-da ýüz million gazanmak isleseňiz, siz hiç haçan milliard gazanmarsyňyz. Eger-de siz milliardlarça adamyň durmuşyna täsir ýetirseňiz, siz milliarder bolarsyňyz. Ine formula. Gymmatly bir zady dörediň. Maňa öz dostlaryňyzy görkeziň, men size geljegini aýdaýyn. Siz näme üçin işiňiziň ugruna bolmaýanyny bilesiňiz gelýärmi? Onda daşyňyzy gurşap alan işsizlere serediň. Meniň baýlygymyň sebäbi köpleriň ýaltanýan işini edýän. Siz özüňiziň näme etmeldigiňizi örän gowy düşünýäňiz, emma ony etmeýäňiz. CNN-iň esaslandyryjysy Ted Tjorner ilki on ýyllap ofisde ýatyp durdy. Onuň öýi ýokdy. Bill Geýts gijesini ofisde geçirdi. Stiw Jobs, Ilon Mask ofisde ýatyp durdylar. Men bu sanawy ýene dowam edip bilerin. Indi olar işi şowuna we örän baý adamlar. Meniň özüm kabinetde ýatyp durdum. Beýle ýagdaýa hemme kişi döz gelip bilmeýär. Hatda siz ofisde ýatyp durmak islemeseňizem, siz öz çagaňyzy gowy mekdepde okatmagy hökman isläýmeli. Sizde öz ejeňizi garrylyk wagtynda onuň aladasyny edip bilmäge mümkinçiligiňiz bolmaly. Bularyň hemmesi pul talap edýär. Öz çagalaryňyza gowy mümkinçilikleri beriň, pul däl. Men aradan çykan wagtym çagalarym meniň milliardlarça pulumdan ýekeje sent hem almazlar. Meniň iki çagam muňa düşünýärler. Emma birine ýaramaýar. Ýogsa-da, ähli döwürleriň iň baý hem-de üstünlikli telekeçileriniň biri Andrew Carnegie aýdýar, Çaga üçin iň haýyrly zat, ol hem garyplykda dogulmakdyr. Garyplyk islegi hem-de maksada okgunlylygy döredýär. Men şeýle ýagdaýy başdan geçirdim. Men belli bir derejede garawul çagadym. Men uly ýakymsyzlyklara duçar boldum, birnäçe gezek tussag edildim. Bu entek kakam polisiýa işgäri bolup işläninde şeýle. Soň men Kanada okup terk edildi mekdebine meýletin gitdim. Bu bir müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda Wýetnam urşunyň möwjalan wagtydy. Bu bolsa meniň durmuşymy üýtgetdi. Bu hakykatdan-da meniň durmuşymdaky möhüm bir zatdy. Täze tejribe, täze gurşaw. Fortune bäş ýüz sanawyndaky direktorlaryň üçden ikisinde bir umumylyk bar. O-da harby geçmiş. Olaryň köpüsi söweş sungatynyň dürli görnüşleri bilen meşgullanýarlar. Goşun we söweş sungaty nämäni öwredýär? Tertip-düzgüni we pikiriňi jemlemegi. Şu wagtdan herekete başlaň, başlangyç derejeden we eliňizde bar bolan zatdan başlaň. Kämillige ymtylmaň. Kämillik bu ysytmak. Mysal üçin, inženerler hemişe öz çyzgylaryny kämilleşdirip geden bolsalar, onda hiç bir maşyn hiç haçan göterijiden düşmezdi. Internet biznesinde hem şeýle. Ýaşlar hemişe internetde bir zady barlaýar, ýene barlaýar. Olara gowy enjamlar gerek. Olar saýtyň gowy bolmagyny, önümiň gowy bolmagyny isleýärler. A siz bar bolan zatdan başlaň. Internetdäki iň bir ajaýyp zat, o-da gysga wagtdaky netijeler. Siz önümi bary-ýogy birnäçe gün işledeniňizde eýýäm adamlara onuň ýarajagy ýa ýaramajagy düşnükli. Eger ýaramasa, täzesini dörediň. Ýakynda biziň ýygnaklarymyň birinde ýetginjekler maňa aýtdylar, Biz bu programmany bir hepde barlap gördük, ahyrynda ony ýapmaly bolduk. Olar, Men näme üçin, mesele nämede? diýerler.